an tiri bilichi nima yi kum di pun zuɣusi maa wulana ka ti yɛli ka ti ŋmɛri ni pɔɣu zaŋ ti bilichi kam zaa sa ŋun bɛ pohim maa zuɣu ka tabili sɔŋ na ti yɛba Savona Zapaliɛɣu faɣa faɣa ni binchɛra la dadam ka ban ʒiba mi la sabigi ashee o nini gbirigila o binchɛra maa puuni na ni tampilim ŋmansim yɛlimaŋli amaa di ku tooi mɔri saɣim a yuli di niŋ dibaayi ka a nya maa pɔhim ŋɔ zuɣu ka ŋmaai viidiyo ŋɔ di malila daliri ni taŋgali mii maa n daa niŋ gadama naawuyiko ni ka wuntizɔriba ŋmɛra bɛ biɛhigu puuni di zuɣu din dabaa daa yi polo ka ti kpɛhi foon nuu ni Dagbamb yɛliya ni kum din pili kuru namda maa pahi yaa zuɣu tɔ amaa n kamina ni n ti kpe yɛtɔɣ shɛli ni din ku taai ka kookoli ni ŋɔ ka di ti ŋmahiri bɔhindiri kuma mi din kambɔri ni n kana ti kpɛri puuni ka o yɛli ka n naan ti ma soli ka ni tooi niŋ binshaɣu kam ni yɛn niŋ dizuɣu n yɛn suhurimi ka a yuli ni yula kpanjoɣu ŋɔ ka n labina n ti pahi ni yɛn pahi binshaɣu di zuɣu ni maa n yuli ni yula kpanjoɣu ŋɔ
kukoli din pahiri ayi zaŋ chaŋ lala pulimbuŋ tia ŋɔ maa polo di daanfaani din pahiri ayi dini n-nyɛ kadama di yi niŋ ka gbali ni buɣa yi mali nira Gbali ni bɔɣu, bee a zuɣula dabiɛm ni gbali ni bɔɣu ti gbaaga, ka a je ni Naawuni n-chɛ ka gbali ni bɔɣu maa gbaag a biɛhigu puuni? Bee a nyɛla a laama, ka di ŋmanila gbali ni bɔɣu daa laama m-be a, bee a'a di ku malila so? Bee a bɔri ni a gu a niŋgbuna ka di bi lahi gbaag a? To gbilisim tibili, di tim m-bɔŋɔ.
To, amaa ka di nyɛ ni Yɔpa nyɔɣili nyɔŋ gari maa, ti malila WhatsApp platform ka pii yuli bolli Bɔhiri n-nyɛ baŋda, achiika! Bɔhiri n-shiri nyɛ baŋda. Ka ti ma bi so daa zaŋ lala puli mpuŋ maa n-zaŋ pana platform maa puuni ka daa bɔhi bɔhigu tam di zuɣu ka ti daalifa ŋɔ daa kpɛna n-ti kpuɣi ti alikauli ni o yɛn ti ti la afaani diba ata zaŋ kpa puli mpuŋ polo di zuɣu ka daa zaŋ li sɔŋ platform maa puuni ka daa leei gili nyaaŋa N daa yɛli ma, Ni niriba pam nyɛla ban doli ma, di zuɣu n-chɛ ka niriba pam diri daafaa ni ya dabiɛ ni. Di ni nyɛ ni zaŋ doli pɔhim o zuɣu. Di zuɣu n daa bahi zaɣ yiŋga, ka kana ti bahi zaɣ yiŋga din pahiri ayi. Din pahiri ata maa, n na bi bahi li, ka din pahiri dibaayi maa, ka di niŋ trafik n lahi ŋɔ zuɣu. Di zuɣu n timdi sandaani nir kam ŋun kooli ma, ka m bi tooi kpag a kooli ma, m bi shɛla da yɛla n kpɛm taba. Di ni niŋ ka di nyɛla gbilli buɣim mali so, a ba, a ma, a tizo, a paɣa, a yidana, a zɔsim o ni nyin bo m puli bo ŋɔ maa shee, n yaɣ o wulimpuhili, ka yaɣ o wulinluhili, ka yaɣ nudirigu, ka yaɣ nuzaa, ni ka bo galik. Amaa a yi lee yaɣ pulimpuɣa n daa chɛ ka dabisili lu a talaata. Tuesday n bala maa a talaata din dali simsi ni a niŋli ka bo Galeki din nyɛla duu ka di mali maa a yɛn boli la biɛlima n daam n yi n ta di mi nyɛla paɣa ka a bo diba anahi zaɣa muni maa n puɣisi li to din chaɣi traffic n niŋ n layi maa zuɣu a to di ni pa boŋɔ mo shɛli bɛni ka Dagban boonli tinkpan nyuli mɔɣu n nyɛli ka tii n-nyɛ li. Lala mɔɣu maa niriba bɔbu ma pam ban kooliri koolirimi ka chɛ ban zaŋ tiri maa WhatsApp. M ba pɔri ni maa, to kpɛŋɔ maa mi di ŋmanila ti yaali yuli viɛnyɛla di mi ti bi tum Dagban li. Tɔro Dagban li puuni nir ti a pini ka pini maa ka a nini tiɣi li, a gba yɛn ti la takumsi din wuhi ni binshɛɣu o ni ti a maa, a ni nini tiɣi li ni yɛliŋɔ di bela Dagban li puuni ka mani kpa li. Di zuɣu hal birayi ti nir pini ka a zaŋ chaŋ ka ti labina ka bi zaŋ takumsi maa chaŋ ti wuhi ŋun ti ma maa ka o ni bɔhiri di yɛla Di polo bɔrili n-ka bɔhima, o kul bɔri ni o baŋ ni kama ni ti pin shɛla lala niriba ata paai o, o mi ni shiri tiɣi ya. Binshɛɣu o ni zaŋ ti nyin bia maa din ni shiri ya n-wuhiri ni pin maa paai ma m-mi nini tiɣi ya. Di zuɣu di daa niŋla a gba a bi ʒili na. Ban yɛn daa labi ti deei pin maa na, di wuhi ni lala nima o nini bi tiɣi binshɛɣu Naawuni ni ti o maa. Nyin deei mi n-niŋ binshɛɣu ti nira ka o nini bi tiɣi, ka o bi puhi ka paɣi hal Naawuni ni ti o pin gba, o ku puhi ka paɣi Naawuni. Imaani kalinsi m-bala. To ka din kam bɔra. A yi kana ti yuli la mɔ shɛli Dagbaŋ mini piyuli boli tiŋkpan yuli. Di vidiyo n-ku pa n ŋmɛri ŋɔ maa. Yuli lala mɔɣu maa viɛnyɛla. Di foto n-lan paya ŋɔ. Yuli lala mɔɣu maa viɛnyɛliŋga. Di bela yiŋa ka be puri ni. Di tooi zooya ka di be kauna ni pam ni sima ni. Ka maa n-tooi ku nya ka o piɛri sima ka lala mɔɣu di nyɛla wuu mɔɣu. wuni ti saɣi duba nya ka di dɔɣi ka di barilim ko m-biɛŋ ka nulo ka di mali shi ka tooi zaani kuwaŋgbaŋ ka ku ŋahiri kawana luɣ shɛli polo tani biɛni din tooi kana paai daadam yɔɣu a ni nya ka di vari maa, amaa di nyɛla varina ni be shɛm. Hal a ni tooi kuli gariti luɣ shɛli ka nya ka di ʒe pali bɔɣili ni, di pala binshɛɣu din yɛla tɔn nyɛli. Di gba bela yiŋa. Ɛhɛin! Dinzuɣu a yi kana ti yuli lala mɔɣu ŋɔ, man mi lala tiŋkpan yuli din tooi niŋ ka nyin ni be shɛli polo maa ka bɛ booni la bee ka di mali yu shɛli pahi Dagbanli baa ka man bi mi li. baa ni mi shɛli ka n boli zaŋ ti a ŋɔ, di zuɣu din ka a yɛn bo. Di nyɛla doo ka di mali maa, a yɛn boli mi n-kali budnahi buta. Di mi nyɛla paɣa ka a boli n-kali bunahi. Ka da ŋmani palli di na bi niŋ binshɛɣu m-pooi li niŋ di puuni. A yi pooi li niŋ di puuni, lala nir maa o yɛn suri li la yuŋyuŋ mɔmahigu. Hal ni zuŋɔ o nyami o. Din chɛ ka koolnim maa kpuɣi nyɛŋ maa, bɔhi shɛba bɛn kanna ti bɔhiri maa di ŋmanila shɛba kul bɔrimi a ni nahimbiyoli wummisɔbɔhigu. Naa mini Mɔɣu Adiyan tambu bee ya ban ya nyɛli mini waa ka vidiyo maa puuni ka di yɛlimi Naa bom ŋmani palli din na bi niŋ binshɛɣu. Di wuhirila ni Mɔɣu Adiyan daa m-bala maa di yɛn pola zaɣ mahili zali. So ni tooi mali tiha ni di ni tooi niŋ maa ti shɛŋa beni bi tamdi ŋmani buɣim ni ka lala tim m-bala ka lala tim m-bala. Hali a ni nya ti shɛŋa bɛ ni zaŋdi ŋmana tamdi buɣim ni ka duɣiri bindirigu din ni bee ka tamdi mɔɣu ni maa a gba yi nyɛla m baŋ li.